Dizîn û firotina neyasayî ya mal û milkên xelkê li Efrînê ji aliyê Milîstên Îslamî ve berdewam in. Li gor Efrîn Post, duh roja Pêncşemê endamên grûpa Şamo ya girêdayî Milîstên El-Cebha El-Şamiyê xaniyek li Taxa Eşrefiyê bi hezar û du sed dolaran firotin ku ew xanî yê welatiyê Kurd Abdu Ehmed ji gundê Dargirê ye. Di derbarê heman mijarê de endamekî milîsên El Mu'tesem jî dukana welatiyê kurd Ednan Muhammed li Taxa Eşrefiyê firota welatiyekî hawirde ji qeleman. Li gor hin zanyariyan ji Efrînê, milîsên El Cebha El Şamiyê qatên din li ser avahiya desteserkirî li kolana navenda rewşenbîriyê ava dikin û her şuqeyekê bi hevdeh hezar dolaran difiroşin. Afripost da zanîn ku ji destpêka meha mijdarê ve zêdetir ji şeş dosyeyên firotina neyasayî ya xaniyên welatiyên Efrînê ji aliyê çekdarên milîsên Îxwan Mislîmîn yên girêdayî dagirkeriya Tirkiyê hatine tomarkirin. Ji aliyekî din ve, Rewangeha Sûrî ya Mafên Mirovan di malpera xwe de belav kir, gundê Keverzî tê yê girêdayî Efrînê ji aliyê fermandarê firqeya El Hemzat, Fadî Elbatran va, Rûbirûyî dizîna zeytûnan dibe. Tevî ku xwediyên daran li gund in, fermandarên aborî berê zêdetir hezar darên wan beref dike û didize û bi serde jî zeviyên çandiniyê yên xelkê gund bi darê zorê ji wan distîne û gundiyan agadar dike ku zeviyên nêzîkî çemê Efrînê îdî bûne milkê wî. Ji sala du hezar û hejdeh an ve herêma Efrînê û gundewarên wê ji aliyê Tirkî û çekdarên girîdayî wê ve hatiye desteserkirin û xelkê wê yê resem rastî hemû cureyên zordarî û girtinê tên. Her wiha siyaseta guhertina demografî berdewam e. Wezîrê Derve ya Almanyayê Heiko Maas daxwaza sizayên zêdetir li ser hikûmeta Bêlarûsya dike. Duh roja Pêncşemê Wezîrê Derve yê Almanyayê Heiko Maas li Berlîna paytext daxwaza sizayên nû li ser hikûmeta Bêlarûsya kir ku divê sektera çêkirina karbonat, potasyum jî li xwe bigire. Wezîrê Derve yê Almanyê got, Nêzîbûna zivistanê dibe cihê nîgeraniyê ji bo penaberan û tekezî li ser pêdivîya gihîştina çareseriyek Ewropî di demek nêzîk de kir. Her wiha Mast hikûmeta Bêlarûsê bi kar anîne hezaran kes wek dîl ji bo fişarê bixîne ser Yekîtiya Ewropa û dewletên wek Bolanda û Lîtwanya. Tomatbar kir ku hikûmeta Bîlarûsya bi jiyana mirovan dilîze. Ji aliyê xwe ve, endama Partiya Kes Doktor Franziska Brantner da xuyan, çê nabe li wan kesên li ser sînorên Polenda û Bîlarûsya wek çek yan amarên fişarê temaşe bikin. Her wiha Brantner di daxuyaniyê xwe de berdewam kir ku Lûkaşenko wan kesan di riya veguhestina ji Şam, Dubey, Stenbol û Moskwe bi kar tînin. Ew kes ne çekin an alavên danûstandinê ne. Ew mirovên xwedî rûmet in. Di meha aborî de alozî di navbera Yekîtiya Ewropa û Bêlarûsyayê de gur bûye ku Yekîtiya Ewropa Serokê Bêlarûsya Alexander Lukashenko bi şandina penaberan ji bo sînor wek karvedana sizayên Yekîtiya Ewropa tometbar dike. Tê zanîn ku pênc roj in penaberên li ser sînorên Bêlarûsya, Aseman e, her di der barê vê yekê de. Roja çarşema borî balyozên welatên Yekîtiya Ewropayê jî ji bo sizayên nû li ser Mînsk rêkeftin. Li bajarê Şaka yê Îtalyayê baraneke zor û lehî ziyanên madî li dû xwe dihêlin. Duh roja Pêncşemê ji ber barana pir û lehî li bajarê Şaka yê Îtalyayê û di encamê de ziyanên mezin gihîştin bajêr, her wiha hejmarek avahî hatin rûxandin û gelek trombêl bi ber lehiyê ketin. Her wiha boriyên çeşmê li derdora rê xerab bûn û ew av li nav kolanan belav bû. Li herêmên din jî şaxên daran yên şikestî li rê, Kurê hestana tirênê kom bûne. Di dimyanan de xuya ye welatiyên xwe cihî, av û heriyên ji garaj, firoşgeh û malên xwe paqij dikin. Aliyên rayadar rewşa awarte li herêmê ragihandin û ji welatiyan xwestin ku ew di malên xwe de bimînin.